דער מאן זאגט מיר נאך די חתונה ס'איז אים שלעכט געווארן ער האט קיינמאל נישט געוואוסט אז ס'קאסט געלט עסן. פון אלס יונגל ווען איך פלעג גיין אין חדר פלעגט ער קויפן נאש, סווייפן אויף די טאטע'ס אויף שרייבט אויף. ער פלעגט קויפן פאר די חברים, די חברים זענען געווארן זיינע פרענדס, ער האט געזען אז מ'קומט מ'ווערט מורא'דיג נאנט צו אים ווען מ'ברענגט נאש פלעגט ער אייביג ברענגען נאש, ער האט געקויפט פרענדס פאר געלט, נאכדעם געווען א בחור האט ער געקויפט פאר שחרית'ן פאר בחורים, אמאל איז דער געגענט געווען אזוי אביסל געווען שארט און חברים האט ער געטעקסט ווער קומט היינט נאכט מיט מיר טשילן, איך צאל ענק אויס אלע טאטנס חשבון, יא מאכט א סדר, נאך די חתונה גייט אריין אין געשעפט איך וויל קויפן א, די ווייב האט אים געבעטן א מילך מיט א ברויט מיט אפאר וועזשטעבלס, ער האט געוויסט א מילך קאסט געלט? ער האט געוויסט א ברויט קאסט געלט? ער האט געוויסט, ממש ס'איז אים שלעכט געווארן, ער האט זיך געזען, ער האט אנגעפאנגען זען וואס מיינט לעבן, דאס איז די שענסטע זאך, ער האט געהאן ארבעט מער צ'ן די חתן, און ער האט שיין פארדינען, און ער האט האט אינדזשויען זיין געלט. יא? און אויב דו האסט פילן אז דו דארפסט קויפן פאר דיין כלה א טייערע דזשולערי, זאלסטו ארבעטן פאר דעם און עס קויפן. יעצט, דיין טאטע וועט קויפן, אזוי ווי די פנים זאל אויסקוקן, א שיינע דזשולערי. אכציג דאלער א ברעיסלעט, אנשטאט זעכצן הונדערט דאלער א ברעיסלעט. אנשטאטס אפאר טויזנט דאלער א ברעיסלעט. גארנישט געשען. די כלה'ס מלא שמחה, זי באקומען א ברעיסלעט פון אכציג דאלער. איך מיין אז מ'דארף שוין מאכן תקנות פאר דעם אויך, איז דאס שוין צו טייער? הא? פעלט נישט גארנישט פאר איר? נו, אז די גויטע האט עס גנב'נעט צו געוואר ווערן אז מ'וועט נישט קענען בויען א הויז אין פוילן מיט דעם. לעבן רבי שיילי קריסטיר, דא פול מיט הייזער וואס פוילישע גויטעס בויען זיך פון דיינע צירונגען. יא, דארף אהינפארן פלעין דאס זעהן וואס טוט זיך בנינים מופלגים. נו, אז צו גנב'נען דיין ברעיסלעט ווען דאס וועט פונקט זיין אין קאך און קיטשען, וועסט געוואר ווערן אז מ'קען גארנישט טון מיט דעם. אדער ווען דיין קינד האט אראפפלאשן די טוילעט ארינגל זאגן שוין געבן זיי די טויל פֿופֿציק דאלער נישט דרײַ טויזנט דאלער און פילן ווי ס'דריקט ווייל ס'איז נאך נישט באצאלט, באצאלט דאך אינטערעסט פאר זעקס יאר צוריק פאר די פרעזענט, ער צאלט דאך די קרעדיט קארדס פאר זעקס יאר צוריק, וואס פעלט פאר די חתן כלה? ווייסט איר וואס די חתן וויל חתונה האבן? ער וויל די כלה, ווייסט וואס די כלה וויל חתונה האבן? זי האט אים זייער ליב, זי וויל אים, זי דארף נישט גארנישט, זי קען נישט באשטיין צו אויסלאזן די גאנצע דריי וואכן פון די באווארפן, חתונה, נאכאמאל מ'מוז חתונה האבן מיט צוויי איידעס מיט א רב, מ'דארף נישט די גאנצע אויפהייבן, אראפלייגן, ערשטע טאנץ, צווייטע טאנץ, לאמיך אהיימגיין, איך געדענק נאך ביי מיין חתונה, כ'האב נאכנישט געהאט ברסלב, כ'האב נאכנישט געהאט מרש ב, איין זאך האב איך געכאפט, פאר די חתונה די בחורים זאלן קומען שטיצן, אזוי ווי איך בין ארויסגעקומען פון יחוד שטוב מיט מיין כלה, מיין ווייב, אייבערשטער העלפן לאנגע שיינע יארן, און די בחורים, איך האב נאר געוואלט, איך קען עס נישט פארגעסן, איך האב נאר געוואלט זאגן, גייטס ענק אהיים, איך וויל ענדיגן די חתונה, איך וויל אהיים גיין. אה, זאך נישט געטאנצן מיט אים, האב מיך נישט, איך האב נישט געוואלט קיינעם וויי טוהן, מ'דארף יעדן טאנצן. כ'זאג, גייט שוין, גייט שוין, ווייסט נאכדעם מ'ענדיגט שוין די די די די לשנה הבאה און מ'טאנצט שוין נאך די מיוזיק ווייטער נאך א צען מינוט, און נאכדעם הערן ניי מה הטוב. כ'האב אנגעפאנגען ברענען די הויט, גלאץ מיך אפ, איך דארף ענק נישט האבן מער, דאס האב איך געכאפט ביי די חתונה.

הא? דו האסט איין פראבלעם, האסט נישט קיין פארשטאפטע נאז, קענסט נישט מיטזינגען.